Hello guys, nan dam ṭha hna maw? October ninga zanlai thong chunah kan i tong ṭhan hna. Tuzaan kan ruah ding pawl cu ata a bipi ngaimi Chinland Council ku hi tlau se law aw Chinland Council le Shin i ku hi tlau se law Chinram ah zeidah a chuk kho? timi kan ruah hna lai. Chinland Council ku in tlau selaw Chinram ah zeidah a chuak kho, zeidah cam kho timi kan ruah hna lai i a biapi ngai ting keimah nih ka ruah i ka hmuhmi si caah khan share in na tuah cio lai ka van i nawl hna. Nan Facebook ah, nan page ah, group group dang ah share cio ding kan sawm hna. Mah hi midang nih an chim le vei cu ka thei rih lo i keimah nih ka hmuh ning le ka ṭuan ning kha tuzaan ah chimmi pi hi kan ruat ṭi hna lai. Nan Facebook ah share zong ra tuah cio ding ka van i nawl hna. Nan dam cio ko hna lo maw?

Hello Naomi, how are you doing? Zeidah na, na lawh na dam ṭha maw Siamaci? Kumpi kumkhat cu kan ram buai ruangah maw si ti ka thei lo a dik or ngai. Halo Vengku na lang lo naa sau ko na tam ṭha maw? Live chawng kan hmu ti lo. Khua i khomnu mingkala va nei kong cia la. Mung cu dam tuk ṭha tuk ṭha tuk. Atu lio kan ram thawngpang kong he pehtlai in nan umnak cio ah kan Chin mipi, kan Laimi nan dam. Kimiṭhong kan theimi hi ka ca zongah a thei a nuam i kan ram a sersiam cuahmahmi kan ralkap le hruaitu hna ca zongah a thei nuam bikmi si ko lai tiah ka ruah. Ahu zaw ṭha halo dam ṭha maw i dam em? Nai gong la. Okay, aa nan zopa kha siarah tuah chung ula. Thawngpang chungah ngai kan luh hlanah ka ngaichia ngaimi thil pakhat a um i cucu zeidah a si ti ahcun Malaysia ah a cangmi thawngpang kha si. Malaysia ah kan ma Laimi le Laimi karlak ah i thanuamnak a chuak timi thawngpang ka umnak hmun in ka ra thei ve. Ee. Ka ruah ah Catalia cu ka lung a fak bak. Thi dingin kan nu le kan pa, kan chungkhar sahlaw nih kan ram cu pei ṭha lo cu tiin ramdang, ramthumnak ah maw, ramhnihnak ah maw kal khawhnak dingin an ngei hlei tangka si loin innpa chakthlang, chungkhar sahlaw tangka cuai chawm tein ramdang ah a kan cawmtu ding ah ti kha na ruahchan mi zong kha a um kho a um khomi zong an um. Cun mm, kan ram a ṭhat lo rua kan ram ah um cu kan fanu kha kan fapa an ca a har tuk lai tiin miphun dang ram ah hlawfa ding le mapaw cawmnak ding caah ramdang an pham ve an an i nuam dih rua lai tiah ah nu le pa chungkhar salon nih kaltak mi kalter mi u le nau tampi nan um. Ee zeidah chim ka van duh ti ahcun Malaysia Laimi le Laimi namte sawh ah cerep sawnak in pakhat an hun an min cu ka van langter la lo an khual an min kha cu hei um ko selaw. Ma ka chim ro hin chungkhar selaw zong nih ra ka thei thiam mu law. Ma le ma kanmah Laimi le Laimi ana vuaknak ah ana velnak ah ana tha timi thungpang. Thei cu lungthin cu a fak taktak. Lungthin ca fak taktak nan umnak cio nan tuar cio lai ti ka ruah i ka zawn i mah kong he pehtlai in bia ca kan duhmi hna cu ka Chin miphun, ka Lai miphun, na nu le na pa, na chungkhar sahlaw nih miphun dang ram ah an ngei tuk ruangah na kaltermi si lo khah. An ngeihchun chawva khawmchom in dawh ka fanu ka fapa i nuam ve seh tiin ramdang ah na phakter hna. Malaysia, tahchunhnak ah Mizoram, Delhi, Singapore, Japan, etc. ram hnih nak tiang run chim ko ning law, an na kalter hna i miphun dang ram ah zochian an um. Ka din ka fel hlei ka tinak si lo ka zong a din felmi ka si lo. Palhnak tampi ka ngei ve ko. Chim duhmi cu atu kan umnak hmun in kan miphun kan hawi nan dihlak nan si tinak si lo i Laimi a hlei in lampung ah it hei ti zuri te lampung ah it hmangmi tete le kan Chinram dirhmun a philmi kan Kawlram dirhmun a philmi Laimi tampi nan um. Zei si poah mah bantuk thil hin cu rak kan tuah piak ti hlah ung law kan pu le kan pa le CNFA si hna seh Chinland cozah si hna seh an si kho tuk in ram thumnak ram hihnak Malaysia Denmark Norway Australia US Japan Singapore ti pawl ah India ram ti pawl ah an si kho tuk tiin kan ram dirhmun ko hin pehtlai in bawmnak an hal cu mah bawmnak an hal cu mah lio ah nang le kei miphun dang ram ah kan kal i miphun dang ram ah zohchiang kan va um. An ram kan va hnawm tamter. An ram mipi kan buai hnawh hna. Zochiang lampi ah kan vua. Zochiang kan um. I thin hna usih. Miphun dang nih, ziah Kan ram a ṭha lawn ti kan ram ah an ra ṭung. Kan ram ah kan zangfa hna hi kan umter hna. Kan ram ah hinti an um. An ram zong hinti hin pe an um ko lai hih. Anmah an ṭhat lo caah pei an ram uktu nih hin a hrem hna hin ti mi lungthin tiang a ken kho mi an si caah kan ram a ṭhat lo lio ah kan ram dirhmun le kan ram sining phil lo tein miphun dang ram ah kan ṭhut dir tik zong ah ṭhut dir thiam hna usih ti mi kha caci kan duh mi hna a si. Kei hi ka fel hai ka ti nak si lo. Ka ṭica zong si fun lo. Mi tahchunhnak ah Chin ram kum lo caan ah a caan ah hmun dangka dong ah ka kal ka vai. Miphun dang ram ah a her lo ah ka chuak bal lo. A her lo ah ileng ka chuak bal lo. A her bak mi lo ka chuak. Zei zei dah chim ka van du. Miphun dang ram kan um tikah kan fim khora hau. Nangma pakhat rungah keima pakhat rungah kan pong kama um mi kan chin mi pi miphun dang nih an dawi khawh hna timi kha phil lo te a ṭha. Kan ram dirhmun kan phil lo a ṭha. Kan Chin ram dirhmun kan phil lo a ṭha. Kan ram a dam lo timi kan phil lo a ṭha. Kan ram a zaw, kan ram a thisen a luang cu mah. Miphun dang ram ah ti hin buainak kan tong tikah rak in kuat hna selaw, khuika dah kan um lai. Keimah ruangah, nangmah ruangah kan pawngkam minung hnahnungnak a chuak i miphun dang nih rak kan duh hoi hna sehla khoika dah kan um lai timi kha ruatchi bu tein kan ram a dam lo hinte timi phil lo bu tein cawlcang hna usih law thudir hna usih timi kha chimchi ka vun duh i atu ha voi khatnak lawng cang lo Laimi le Laimi i tha nunnak hi a tam ngai cang Chinmi le Chinmi tha nunnak zong a tam ngai cang i zaisi poah ah phun dang rak ruat piak hram law ka miphun hoi ka miphun ka hoi ka hoi kom hna ka dawtmi kan miphun, ka Chin miphun, ka Lai miphun, miphun dang ram ah zoh dawh lio tein ṭhudir khawh i zuam hna usih. Zeican dah kan ram hi a rawre lai i, zeican dah kan ram hi a zawre lai i, zeican dah kan ram ah thisen a luan rih lai timi kan thai lo. A hlei in na kal takmi na chungkhar nih hin na thawngpang an ngei peng. Ka fanu ka fapa Malaysia Delhi, Mizoram, Singapore, China hmundang kaa dang ah an thawngpang zeidah a luh hna timi kha na nu le na pa le na chungkhar slaw nih an hnakhaw te an ngei peng. Thawngpang ṭham na nu le na pa na kuat hna thawngpang ṭhalo timi kha i check peng tim zong caah ca chih kan duh hna. Na umnak hmun i na nu le na pa thawngpang ṭha maw an theih thawngpang ṭhalo timi zong kha. Chimchih ka van duhmi a si. Stephen bawi, who the hell are you? Na duh ahcun na duh na duh Okay.

Ole kan umnak dirhmun kan umnak hmun cio in kan ram dirhmun le kan ram sining kha philh lo tein cawlcang thiam i zuam hna usih timi kha van chimchih ka duhmi a si. Okay, cun Chinland Council le CNA hi Chinram ah um hlah sehla zeidah a cang kho timi hi Chin mipi nih kan theih lo caah zei ka ti la. Fimternak a tuah lai. Mah lawng si loin sakhat in a herhmi a um le hman kha van thlah ta la. Mi chinchia ka duhmi a um ve. Okay. Pakhatnak ah tuzan ah Chinland Council le CNA hi um hlah sehla zeidah Chinram a cang kho, zeidah tlung kho timi ka chim hlan ah Chin mipi sinah pakhat i va chim check ka duh rihmi cu zeidah a si ti ahcun um, Atulio kan dodal hna siloin atulio kan ram bawi kong he pehtlai in dothlennak ah i tel hlah. Pathian nih a pom loh hiti, hiti phun. Cun cheukhat nih kan Pathian rianṭuan tampi an Facebook timeline an ti pawl ah an ṭialmi le an tarmi tam he kan hmuh cang i tuzaan cu chim a za cang ko rua ka ti i zei ka ti lai ka rak chim ko lai i. Cheukhat nih common tete ah ka zoh kei cu seh Pathian, Pathian rianṭuan dingah Pathian nih vawlei a ka chia timi tete a tampi an um. Okay a hman. Nain kaa zawn te kan philh lo dingmi cu Korin chungah kan hmuhmi cu Pathian nih laksawng a kan pekmi a dang cio timi ka philh awk a ṭha. Cun Pathian nih vawlei cungah a rianṭuan dingah minu a kan ser. A ret thiang ṭut ah kan dihlak in Pathian rian ṭuan dih usih law ahohmanh piang Pathian ral ṭuantu ding kan dihlak in Pathian rian ṭuan dih usih ṭuan dih usih law thlarau lawng in va rum usih law taksa taksa kan der ahcun kan taksa le thlarau cu aa tlaimi si. Thlarau a der ah taksa a der ahcun thlarau cu a cak kho lo timi mipi nih kan theih a hau. Taksa thlarau thinlung a tlaimi si. I cheukhat tampi nih atu le dothlennak kong he pehtlai in kan ram dothlennak kong he pehtlai in politics lei ah rian a ṭuanmi le a kalpimi a dodalmi tampi an um Pathian rian ṭuanmi chungah. Ka dodal hna lo. Nain an chim ning te le ka duh vemi hna cu vawlei ah na umnak hmunhma naa ser naa sersiam ah tah naa sersiam sa lo i na umnak inn na sak hmasa lo ahcun Pathian rian ṭuan timi hi a tlamtlin thlu kho lo timi mipi nih kan fian hna. Kan taksa a tlam a tlin hnuah Pathian rian ṭuan khawh a si. Ka chim duhmi cu uh, nan, nan, nan ṭhen thiam ko la. Atu le politics le rian ṭuanmi kan pa le a dodalmi le a soiselmi tampi kan um. nan thai ve ding mi cu pathian re ṭuan mi nih pathian rian ṭuan hau si law politics le kan nih ram ra ser siam mi nih ram ser siam ve hna se kan rian ai dang Pathian rianṭuanmi nih na rian nan ṭuan khawhnak dingah ram a um a hau ve. Ram a um ta lo i ram a ṭhat lo i ram a dam lo ahcun Pathian rian ṭuan khawh a si lo. Kan chungah ummi thlarau le dawtnak Pathian nih a kan pekmi hi thlarau tlau dawtnak lawng a si lo. Misifak, ca zawnruahnak lungthin zong a kan pek chih i ram ca ram dawtnak lungthin zong Pathian a kan pek chih timi kan fian a hau. Ram dawt timi hi thlarau lei le taksa lei he a ṭhen. Ka kha pahnih kalpi lo awk a ṭha lomi si. Kan ram a dam lawng ah thlarau rian kan ṭuan kho ve. Cheu kan i politics la kalmi atu ah kan pu le kan pa le soisel mi tampi an um. Ka kha ṭha tein khuanak kan ruat piak deuh a hau. Mah nih ṭuan ṭung law dodalnak le soiselnak lawngte kan kalpi. Vancungmi hmanh khi Baibal ṭha tein an rel ahcun an rian ai dang cio. Cu ve bantukin Baibal chung Pathian rian ṭuanmi zong khi an rian ai dang cio. Thlarau mit kan au tater i Baibal kan i fian ko ahcun politics le rianṭuanmi kan pa le soisel hna hlah u. An palnak politics i rian an ṭuannak ah aa tahchunhnak ah dinfelnak lei an kalpi lo ahcun nan ti hna ahcun a dikmi si ka cohlan. Asilo i dinfel te an ṭuan ve ko. An kalpi ve komi ram sersiam an sersiam cuahmah komi ram sersiam a hau lo. Pathian a ṭuan a vei ko lai timi lungthin kan keng. A nga lo. Thlarau, taksa, thinlung a ṭhen kho lo. Vawlei cung kan nun chungah. Khakha rak kan philpiak ve hlang timi kha a tawinak in va chim chi ka duh a tak ko cu Pathian bia chim hi kan thiam tuk ve ko Genesis in bethlam dia Bible kan rel ve ko Hebrew kan kan chong ve ko tlongpal kan thai ve ko Greek ti po zong kan chong ve ko tlongpal kan thai ve ko Elfa ṭhu Omega zong kan theih pah ve, kan hngalh pah ve ko. Asinain Pathian nih a kan pekmi ṭha leng seh ai dang cio. Kei cu politics lai nih kal ding ka si. Ram a sersiam ding ka si. Pathian nih thlarau kan pekmi ram dawtnak kan pek chih. Thlarau zawn lawng si loin taksa he thlarau he sersiam ding in Pathian nih a kan pek timi khi kan rak fian cio ko. Kan rian tiang ṭuan cio hna seh, kan laan tiang kal hna seh. Kan ṭuanmi rian tu kha dim fel tein kalpi tu kan zuam hna lai. A cu si lo i thlarau rian ṭuanmi nih politics kaa sal lo hei ti phun. Politics a um le thlarau re- thlarau lei kaa sal lo ti phun. Aa ṭhen kho lo timi kha kan theih ping a hau. Na thlar- thlarau rianṭuan na duh ahcun taksa, na taksa a ṭhawn a hau i na taksa umnak dingah Hmunhma na ngei hau. Hmunhma cu na ram a dam a hau. Na ram a dam lo bu in Pathian rian ka ṭuan timi kha cu na ram zawn hmanh rua lo in na ram hmanh zei na rel lo i ram chungah ummi mipi umnak a ngei lomi zawn na rua lo i Pathian bia lawng nan chim peng ko kau ahkhan cun ka caduannak taktak nan ngei tiah ka ruat lo. Te kha donghnak kha chim mi siseh. Okay, a si ahcun ka timi chung ka lut hna lai i Chinland Council le CNA hi um hlah sehlaw Chin ram ah zei dah a tlung kho timi tu zan cu ka khawngsing si ka topics title phun in ka tarmi si Chinland Council le CNA hi Chin ram ah um hlah sehlaw tahchun ah tlau so hna sehlaw Atu ca um cang i va tlau sual sehlaw, va um hlah sehlaw, va sung sual sehlaw, Chin ram ah zeidah a cang lai timi kha fianternak ka tuah lai. Ia zang fa tein ma he a bipi tukmi se ca nan Facebook zong rashir ciu ding ka van i nawl chap re hna. E zei rong da ma he chim ka tim ti ahcun a tu kan Chin ram kan Chin ram ah Chinram zong ka um i hmunkip kai kip ah a ummi ka si caah kan ralkap cawlcang ni, kan pu le cawlcang ni, cun phu dang tete tahchunhnak ah CB an cawlcang ni, AA an cawlcang ning hiti. Cun CC ralkap CDF an si ah CNA an si ah an cawlcang ni te khi kan meeting kan hmuhmi te te a tam ngai i. kaa theimi minung zong tampi an um. Le zeidah chim ka van duh ti ahcun Chinram chungah Chinland Council le CNA hi um hna la sila pakhatnak ah AA sala kan tang lai. Meohlan kan tai te lo kha cu um rih seh. AA sal ah kan tang lai. Rakhan timi Rakhan sal ah kan tang lai. Chin State, Chinram kan timi le Chin State kan timi hi Rakhan State ah a cang lai. Kha ka mipi nan phil lo hau. Chinram ah Chinland Council le CNA um hla selaw, um hla selaw, Rak, Chin State timi hi Rakhan State ti ah a cang lai. Ka kha mipi nih kan fian a hau. Atu ahhin Rakhine AA le a ṭuanṭi pawl nih khakha an bawmi a si. Chinland Council ah CNA um hlah seh ka ti tikah Chinland Council ka titu nak cu CDF phu hlei kua Chinland Cho Cozah ai telmi nan tel ko. Chin el awng chim ding ka ruat hram lo. Chinland Council ka ti tikah council pi kha si loin council tangah ummi hriamtlai phu kha ka chim duhnak a si. Atu tiangah kumli le cheu chung dothlenak kan kalpi cang. Kumli le cheu chung dothlenak kan kalpimi chungah kan rak kap cawlcang ning Kan ralkap cu Chin ralkap ai timi dihlak ti ko seh cawlcang in tam ai ka theih. Ka hngalh tikah CNA le Chinland cozah pi hi um hlah sehlaw hin tluk sau in dothlennak hin kan kalpi kho ti la lo. Pakhat ah ka chim cang kha CNA le Chinland Council um hlah sehlaw Chinram ah Chin state timi hi Rakhine state timi in an thleng lai. Va tlau sual sehlaw ka ti bia aw. CNA le Chinland Council pi va sung sual sehlaw, va tlau sual sehlaw, Rakhine state tiah Chin state timi hi an thleng lai. Khakha mipi nan thi lo nan chia hau. Pakhatnak ah pahnihnak ah Chin Rakhine State timi an thlen hnu ah Aa nih Chinram a uk lai. Arakan armi nih Chinram a uk lai. Chinram a uk khawhnak ding ah thil pakhat zeidah Aa nih Chinram keimah nih ka uk ahcun a za a ti ah a ti i thil pakhat a tuah kho dingmi cu meng aung hlan atu kan domi hi Chinland cozah le Sien hi va tlau sual sehlaw atu kan domi mi aung hlan hi withdraw in a kalpi kho fifty fifty. Cu hlan i kan atu i kan duh lomi aana atu in kan duh lomi power he Aa nih Rakhan ram a dam ko ahcun Withdraw in a kalpi lai i Chinmi vialte he rakhan sal ah kan um lai. Khakha mipi nih kan philh lo a hau. A pathumnak ah

Tahchunhnak ah atu khi CB hi rak khan khi um hlah selaw CB hi CCN a fual lo ahcun kum li le cheu chung dothlennak hi an kalpi kho la lo. Tikhat piin nan fian a hau. CNA hi Chinram ah a biapi taktak timi Chin mipi nih kan hngalh a hau. CNA a thazaang a der sual i a tlau sual ahcun nan thei dingmi cu Rakhan sal ah kan um lai timi nan fian a hau. CNA atu ah dodaltu tampi a ngei. Supporter an si ah kanmah Laimi chung hmanh ah CNA a rem lomi le a domi an tampi an um. An donak chan le an rem lonak chan cu zeidang si lo. An pupa chan i An pupa nih an ra chim an ka ra chuakmi kha an ka i anmah nih a lat ṭuai in by their own eyes kan ti lo cun anmah mit in an hmu lo caah a hnakhawi an theimi kha an zummi atu tiang ah siane an fuat. La zeidah chim ka van duh ti ahcun Chinland Council pi le CNA hi atu ah tlau sual sehlaw mipi nih thazaang pek lo i nan dirkamh lo i a thazaang va dar sual sehlaw va tlau sual sehlaw Rakhine sal ah kan um lai i Chin State timi hi Rakhine State ah a thlen lai. A fiang tuk. Chin State chung ah a um kho ding a si ko ahcun AA nih cun withdraw in Miohlan hi rian a ṭuanpi kho. Khakha mipi nih kan fian a hau. Zeidah chim ka van duh? CNA hi nan ṭhawnter hrimhrim bak a hau Chin mipi. CNA a ṭhawn lo ahcun kum sawmthum leng dothlennak kan kalh. Kan kalh. Kum sawmthum chung hriam na tlaimi le kum li le cheu chung dothlennak kan kalpimi le nan tangka thawhmi sullam a ngei la lo.

Zeidah a tlau rih lai? CNA le Chinland Council pi hi va tlau sual sehla zeidah Chinram ah a thleng rih lai? Khrihfa timi hi zakhat ah sawmruk cu a tlau lai. Khrihfa biaknak timi hi zakhat ah sawmruk cu a tlau lai. Zeiruangah? Rakhan cu Khrihfa an si lo. zumlotu an si. Chinram ah Satan ram an kauter lai. Pathian ram kauter loin. Khakha Chin mipi nih kan fian a hau. Le chim ka duhmi cu Naram Chin state timi Rakhine state tiin thlen na duh lo ahcun Chin state timi Rakhine state tiin thlen na duh lo ahcun CNA ṭhawnter. Chin mipi sal ah um kan duh lo ahcun CNA ṭhawnter. CNA le Chinland Council ka ti duh na maw? Kan biaknak tlau hlah seh, Khrihfa biaknak atu lio ah zalong tein biaknak Chinram ah kan kalpi khomi, Pathian kan thangṭhat khomi tlau hlah seh ti nan duh ahcun CNA le Chinland Council nan ṭhawnter a hau. Tikha mipi nih kan philh a hau. Atu ah khuahrin tlang, vanlam tlang, bua hei ti pawl, aa lau atu hei ti pawl khi CNA le Chinland Council a tlau ahcun Rakhan ram ah a cang dih lai, Rakhan nih a thar in min a phuah dih lai. New Arakan State an ti ko lai. Palawa zong tu ahkhin New Arakan Palawa tiang an thlen cang khi. Khi kha mipi nih nan philh lo hau. Mah ruang ah, mah, mah ruang, uh, cu ruang ah cun do The Chinland Information in raltha ten ka aupi pengmi si cu. Chinram a chanchuah khotu cu Chinram hmai le him te a chia khotu ding cu Chinland cozah le CNA lawng an si. Atu ahhin CNA hi um hlah sehlaw dothlennak chungah hin Rakhaan pawl le Rakhaan pawl nih khin a kan den dih cang lai, a kan nen dih cang lai. CNA a um ko bu hmanh in hin tluk ah a kan ti ngam ko mi cu va um lo va um lo le bang sela cu zeitluk dah rakhan a kan nek lai a kan ṭhuat la timi kha mipi nan philh a hau. Khakha dawh kan duh lo caah kan dau peng mi si cu. Kan ram Chin ram Chin state timi Rakhan state tiah New Rakhan state tiah thlen kan duh lo caah to atu tiang Sianginn an ṭhawnter hau tiin ka aupi pengmi si cu. Kan Khrihfa biaknak a tlau lonak dingah, kan Khrihfa biaknak aa ṭhawn chinchin khawhnak dingah hmailei ah Pathian kan ram ah zalawng tein kan thangṭhat khawhnak ding ca dawh kan Chinram kan sersiam a hau tiin ka aupi pengmi si cu Chin mipi. Ṭha tein khua kan ruah a hau i kan tuaktan a hau. Hmailei ah tahchunhnak ah Rakhine AA le CB nih khin CNA khi va tei sawh hna selaw Chinland Council vialte khi tlau selaw Chinland Council ralkap vialte khi va tlau sual va tlau dih hna selaw ralkat uk selaw CB cu President CEO a ṭuan te ding cu CEO ṭuan te ding cu Rakhan an si lai. Rakhan hi Chinram ah CEO a ṭuan lai. Rakhan tangah atu Cbipur cu secretary hmanh ah an cang lai maw? Secretary ah ṭuan kho cem ding cu Peter Thang bak an um la lo. Takha kan in fian hau. Yo Mang ti pawl cu assistant secretary phun maw an tuan lak phun khi a si. Kan Chin ram ah hin Rakhan A le CB nih teinak hmu sual hna selaw zeidah a cang lai ka chim ka nawl ṭhan lai. CEO timi khi CB nih an ṭuan la lo Rakhan A nih an ṭuan lai. Atu i Chinram ah ummi Chin State ah ummi Chinmi vialte CC Sportal vialte khi Rakhine kuttang ah nan um dih lai. Khakha nan fian a hau. Nan ap fian lo caah atu tiang Rakhine nan dirkamh i Rakhine ah ṭangṭimi CB nan dirkamhmi khi si. Kha Chin mipi nih kan fian a hau. Mipi ke cu ka kumkhua zong nih a rak pet rih lo i atu ah kaa chir chin mi cu kan ram hi ti hi a rawk lai hi rak thei ning law ka kum ni ra pe seh law tahchunhnak ah hlan lio ah sianei hi tuan te ka lut cang. Sian le ka ṭuan ve bak lai, hriang patlai bak lai. Ṭhekhat nan mipi nih nan fian dingmi cu kan Chin ram ah hi Rakhan Chin timi hi a tlau lonak ding ah Danem Chin a tlau lonak ding ah Chin mipi nih Biatak tein Chinland cozah le Chinland cozah ralkap le CNA kan ṭhawnter hrim a hau. Nan thinlung ah nan philh lo a hau. Ka ba tuk cang ti awk nan ṭha lo. Tangka thawtu nan si ah, thlacamtu nan si ah, a kenkip loin sisi a dirkamtu le supportu nan si ah. Ka ba tuk cang ke cu kum li le cheu chung ka ṭuan cang timi lungthin keng hlah u. A hleiin CNA in a zammi ai dinmi ka hawi le CDF in ai dinmi ka hawi le tampi zong kan sawm ṭhan ko hna. Na ram nangmah nih na sersiam lo ahcun hondah sersiam lai? Ka ram keimah nih ka sersiam lo cang hondah ka sersiam piak lai? Kanmah nih kan a zulmi kan sersiam cuahmah lio bu in kan ralmi a awnghlan kan do cuahmah lio bu in tawh kan ram chut le fir a rak khan i a tim peng hi. Hi tluk kan a zuam cuahmah lio bu in a kan fir dawh ai tim peng hi. CNA le Chinland cozah ralkap khi um hna hlah selaw, CNA le Chinland cozah pi khi va um hlah selaw atu ah khin Rakhan nih kan ram hi a fir dih cang lai. A kuttang a chia dih cang lai. Naimah ka chim tikah CNA he an tai lai ka ti nak si lo. Chinland cozah pi an tai lai ka ti nak si lo Rakha nih. A tai ne malmal. A ruang cu a tai lo nak ding mi thil khi pakhat ka theih i lam pakhat ka theih. Mee Aung Hlaing kong kha cu hei chim zongah khin ṭhahnem lo i ka cado ding khi seh number one si. Mee Aung Hlaing cu number one si. Mee Aung Hlaing kan donak dingah le Mee Aung Hlaing kan donak lam a kan phit tu le atu kan ram kan sersiam cuahmah lio i kan ram sersiam kho lo ding i a kan tuahtu, a kan sertu Rakhine AA Thazaang hriamnam lawng in va doh timi kha a caan nih a caan si lo. Mipi zong nan awk ah a chuak a hau. Nan ṭang a hau. Nan ṭan a hau. Chinland cozah pi nan ṭhawnter a hau. CNN nan ṭhawnter a hau. Atu kan dirhmun hi a sawsawh si lo, zo sawsawh aw si lo, daithlang sawsawh si lo. Kan ni Laimi cheu khi cu a pawinak cu kan rak awtka hrung kha kan ṭhawng ngai. Atu ka chim tawn simi kan phan. Atu kan dirhmun hi ṭihnung taktakmi dirhmun ah kan phan cang. Meh Aung Hlan lei in siseh, SCC ralhrang si hna seh, kan ral dang AA si hna seh, AA le Phawih pawl si hna seh. Zeitindah Chinland Council pi kan hraw lai timi an rak zuam cuahmah lio a si. Kum dang ah an rak zuam lomi tukum ah biatak tein an rak zuam. CC control area hmun hna an kah thluahmah, an doh thluahmah. Hi vialte hi ralkap rian lawng a chia hlah. Mipi nan biapi tuk hi. Mipi tel lo in ralkap zeihmanh an tuah kho lo timi nan hngal hlah. Mipi le ralkap cu balance. a tlokmi kan si. Fifty fifty kan si. Ralkap zong nih mipi tel lawng rian kan tuan kho lo timi kan fian a hau i mipi zong nih ralkap tel loin kan ram kan sersiam kho lo timi kan an theih ve a hau. Kan a bawm lawng ah kan ṭhawn lai. Cheukhat tampi kei cu kei cu ka ba tuk cang. Kum li le cheu cong ka thaw cang tangka nan ti. Nan ba tuk a hmaan ko. Asinain ka ba tuk ti naa din ahcun kan ram a sersiam cuahmahmi ralkap pawl khi teh zei in dah ram an sersiam lai? Zei rawl dah an ei lai? Atu ah kan rithaisii ti pawl khi zuar ve hna sehlaw,

Chikkhat Hualngoram lei ka holh. Pathian an thei cang rithaisi an tong ngam lo i an zuar ngam lo i an vei lo ngam lo. Mipi sinah kut an daw i nifatin online chung kan au mi khi si. Khikhi kanmah ca semaw keimah ca semaw a si lo. Chinmi Chinram a damnak ding caah le kan rakap a ṭhawnnak ding caah kan au i kan khuang i kan chimmi si. Kan thluak zong nih a cal a cal cawk lo minung sinak in. Kan mipi sinah zei bia dah ka chim cang lai ka chim ti lai zeitin dah mipi hi kan ram an sersiam kan ram kan sersiam khonak ding thazang kan pek hna lai timi hi kan thluak nih hi a cal ve ruam ti lo dakaw li chim lo tein cun. Nan kan au lo kan khual lo ahcun mipi nan lung a zawr ah, nan thazang dar ah kan ram hun i dar sersiam la. Siangcung Hakha nan ka lo cu bawmnak zaw um ti lai lo ka chim ngam. Hakha ka hna cu lungthin ah chia rih ding si lo, keimah ka hmuh ning. Lungthin ah chia rih ding si lo. Rian a tam tuk a um rih. Lam phit dingmi tam tuk um rih. Ram a dawt, ram an dawt atak. Atu ah hin KIA um KC3 zawn ngai ko CNA nih. A som ma tu tiang ah a som lo. Kan Chinram cu kanmah thisen i sersiam sih. Kan Chinram cu kanmah thisen in kan thlen lai. Kan Chinram cu kanmah fimnak chawva in Chinmi biachawlava in Chinmi bithaazang le thisen in Chinram kan sersiam lai timi kha tuah. An lung ah kan pa le nih an seh chih i atu tiang ralṭha tein ral an tuk i an to chuh. Uk Oya bawmnak duh ah nan chim thiam tuk ralhrang tuk loin siandeep tuknak ah nan hmang ko hi a poi tuk. CNDF Chinland cozah ralkap nih zeitik hmanh ah an tuk bal hna lo i an kap hmasa bal hna lo. Ka u na si ko nain na hmanthlak ka pulpi cung i thawngṭha na chim lio i hmanthlak na tar kha profile ah kha na ningzak lo maw? Zeilio ah dah CNA le CNDF CNA le ralkap CDF pawl nih CNDF an kah hmasa. A phir ah rak ka lat tuah upa pakhat pi na si khah. Profile naa tar mi kha khah. Baibal aa tlai i pulpi cung in thawngṭha na chim lio seh khah. Tate rak ka pia tuah. CNA le CC ralkap CDF nih zeilio ah dah CNDF an kaam hmasa bal? Nangmah nih na van chim ca ka lem si. Bia kan hal chin. Zeilio ah dah an kaam hmasa hna i khoika hmun ah dah an kaam hmasa hna i khoika ah dah CNA le CC ralkap CDF nih hol CNDF buainak an ser bal hna? Upa pakhat na si kha bia chim sawsawh ding si lo. Ka bia chimmi hi thisen he pehtlai in ka chimmi si ah ka chim sawsawh lo. The Chinla Information online chung ka aupi mi he thisen he pehtlai mi dok ka aupi mi si he. Capau men a rel rel rel hlah. A caṭial mi kan um ko khi mu. Namah zong na khawm in a ca kha van let le van hal tuah. Bawmnak duh ah nan chim thiam tuk. Ralhrang do ṭung lo i si an diak tu dohnak tu ah nan hmang ko hi a pawi tuk ee. Ka van nawl ṭhan la CNDF, CNA le Shishirakaw CDF nih zei lio dah an ka hmasa bal hna i an do hmasa hna. An hmunhma van chim tuah. Na pulpi cu Baibal na tlaih mi ka chiah. Mihmai tiah na khap. Pathian rianṭuan pakhat ka si ti ve ṭung i tatte hmanh ngei ṭung lo i bia va chim ve. Ka piaza tete khoika dah CNA le CDF nih CNDF an kaam hmasa hna? Or CB khoika dah an kaam hmasa hna? Chin State ah chim, Kawlram ka lele zong ah chim ko. Kawlrampi huap in chim tuah. If you don't have any evidence regarding that, shut off. Be a man. Pa bantuk um. Tatte ngai ho ha lomi, thil thei ho ha lomi, online chungmi an chimi poe he i lak ve i, sien e nih, sien e ka, sien dif ka nak ah, tangka nan kawl nan hei ti. Taktak ahcun CNDF-ka nak ding ah meithal kua nih a pam. CNA CDF thazang zong a pam. An caan zong a pam. Khuai bantuk in nan vak i se nan vak peng caah khuai cu ṭhio a hau an ti le na ṭhio mi hna sakah ṭha te um. Mah ning tein na zia a si ahhin cu thil hi zeidah a cang te lai? A dang media pawl cu nan ti kho ko men hna la. Nan duh paoh in nan ti ko, nan challenge ko, nan duhduh comment nan pek ko hna la. The Chinland Forum sinah ka pek hau la. Ruang cu Chinram ah ummi ka si. Thil sining ka hngalh, ka meeting ka hmu, ka kut in ka tongh. Tate ka ngei, evidence ka ngei, proof ka ngei. A au sawsawmi ka si lo. The Chinland Information timi peisung hi nunnak le thisen he pehtlai in biakamnak ngei buin ka dirmi si timi cu rak ka theihpiak. Midang bantuk tang ka kawlnak men ah dirmi ka si lo timi rak ka theihpiak. Valle pa an hau cu ka thinhun sal valle pa an hau. An ka phi pa a hau. A zu a ruang cu a zeihmah thei ṭung lo i a thei tuk pawngsa nih. Sian A le sian- Siandef nih Sian A nih Sidef a- Sian A- Siandef a ka ti te hna. Sullam a ngei lo tukmi le a lam a um lomi tu khi dawh, an chungah an chim tuk le an phuan tuk cu. Kei cu mipi sin ah ṭha tein chim kan duh hna. Myaung hlan sal zongah sac ralhrang sal zongah um ka duh lo i Rakhan sal zongah um ka duh lo i Rakhan he ai ṭuanmi sal zongah um ka duh lo caah dohthlennak ka kalpi i Chinland Council le CNA ṭhawnter a herh tiin lungthin tak in kah ka uhpi mi si. A ruang cu ka Chinram ah ka cawl cang, ka ṭhutir. Kan biaknak le kan, kan Khrihfa biaknak le kan biakinn le kan mipi Chinland Council chung ai tel lomi hriamtlai pawl nih zeitindah an tuah timi ka theih, ka hngalh.

Zeitik ah dah kan tei lai timi cu Pathian kut ah um. Asinain kan tei lai timi cu ka zumh. I believe in me. I believe in CNA. I believe in Chinland Council. I believe in Chinland Council Army CDF. Ka zum hna caah ka dirpi ngam hna. Ka ṭan hna caah silo ka zum hna caah ka dirpi ngam hna. A ruang cu an cawlcang ning ka theih. Kei cu ka zum hna caah ka ralkap paw ka dirpi ngam hna. Ka zum caah ka khawngsil, ka cozapi ka dirpi ngam. Zum hlah hna nih an cawlcang ning ka hmuh dih hnuah le an thazaang ka theih hnuah ka zum hna caah ralṭha tein ka dirpi ngam hna i thazaang ka pek hna i ka support ngam hna. Cu hlan ah ka chim bal lo, tuzaan cu piate ka chim lai. Kei cu Chinram chungah Chinland Council ka dirkammi ka si pawt. Nain ralkap ka si lo timi kha ka chim lai biate. Chinland Council ka dirpi ka sport. CNA ka dirpi ka sport. CDF ka dirpi ka sport. Zeirong ah an thinlung ka thei, an tha zong ka thei, ram an dawt ning ka thei. Chinram chungah teinak a kan hmupi te ding cu Chinland cozah ralkap le Chinland cozah lawng an si. Khakha mipi nih philh hlah uh, zeitak hmanh ah. Ka va nawl than la, a ngai rilum in a ngai rilum nan ca khan. Chinram chungah Chinram hi Rakhine state ah thlen nan du Chin state timi Rakhine state ah thlen nan duh lo sile Chinland cozah ralkap thuan ta rawh. Khrihfa biaknak tlau hlah seh ti nan duh ahcun Chinland cozah ralkap ṭhawnter u. Rak khan ee. Zeihmanh a si lo. Me oorhlan tai kha biapi. Me oorhlan kan tai hnu in cun zei bantuk hriamtlai hmanh hriamtlai hmanh nih Pathian Pathian a kan dirpi lai. Zei bantuk hriamtlai hmanh nih Chinland cozah ralkap an tei lalo Chinram chungah. Culawng si lo, bochan ah kir rel hlah ulaw KC tree zong an um rih. A her ahcun an ut dih lai. Atu dothlennak hriamtlai phu ah a cak cemmi cu KC tree an si. Sian ai tel chih i mipi nan fian hau khakha. Rakhan e nan timi na Chinram lawng Chinram lawng to a thong a bai ngian lo cu a thong fun lo. Sibi paw ca lawng Rakhan e ca thong a cak. A ral tha. Atu ah khin meh online khi van tai si law Rakhan e khi na hmusau Na ram a kirh an ti te lai. Cabuai cu a bia an ruah lai, a duh lo a si lai, a ut lai. Kan Chin ram ahcun ram ṭhaṭha atu i kan i bochanmi American hei ti, British hei ti pawl, hman nih an thinlung an tei lomi Chin miphun kan si. Chin miphun cu an thinlung a hak tuk, taici an si loh tiin hnu sau takmi le kir takmi Chin miphun kan si tiin ka philh hau. Rakhaan zong nih mah khi a thei tuk. A thei tuk ko nain Chinram chungah, Chin hriamtlai chungah virus an rak um ve i Rakhaan hi a pongmi. Anmah pawl ruang kha cun Rakhaan hi atu hi duhsah tete a cawn um si ko cu. Chin damiah pawl ruangah hin Dawt Rakhan AA hin Chin ram a caw kho ko cuh. Meh Aung Hlah van tei silaw Rakhan A le a ṭangṭi phu nih atu ah CB pawl an a tim mi cu Meh Aung Hlan kan tei kho hlan ah Chinland Council pi a raw khawhnak dih dawh an i tim cuh. An theihmi le an hngal vemi cu Chinland Council pi hi atu Meng Aung Hlaing kan tei hlan i kan hrawh lo ahcun Meng Aung Hlaing kan tei hnu ah cu kan hrawh kho ti lai lo timi hi Rakhan A le CB pun an fian tuk. Khakhat Chin mipi nih nan theih a hau. Mah ruangah dawtu he dusa tete in CB le AA CC area an diat thluahmahmi hna si cu. Khakhat Chin mipi nih nan fian a hau. Ka nawl ṭhan lai. Rakhan A le CB nih an theimi cu Zadare nih an theimi cu sac ralhrang Chinram ah an tei hlan ah Chinland Council pi kan hraw lo i CNA kan hraw lo ahcun CDF kan hraw hna lo ahcun Myo Aung Hlaing Chinram ah a dih ahcun an tei ahcun kan tei kho ti hna la lo i an sampar zong kan tong kho ti hna lo timi an hngal tuk. Cu ruangah ahcun caan ṭha i lak in Atu he Chinland Council ralkap an umnak tete dusa tete an ditmi le an daumi a si. Khakha Chinmi pi zong nih nan fian a hau. Chinram chung meong hlan adi ahcun atu e Pathian a kan thla piakmi AA an timi pawl zong khi atu ah cu ucau bantuk i a mei khi cung le a pir ko cu. A ruang cu thazang a ngei rih. Miohlang kan tei rih lo caah a uco bantuk a mei khi cunglei a pir. Nain uco nih mi pakhat a ṭih cang ahcun a mei tang ah a khui buin tuk hin miohlang kan tei tikah cun rakhan ei zong khi a mei khi a tang ah a khu te lai. Nan zum lo sile ra zoh te u. Rak hngak u. Teinak kan hmuh tikah The Chinland Information biachimmi hi a dik tuk hin ti timi nan hngal te lai. Ka rak chim ciami le ka chim liomi a tling lomi thil pakhat, a tling lomi thil zakhat ah sawmriat cu zakhat ah sawmriat cu ka thei lo. A tling pah ding maw? Chinram Rakhine State ah ser nan duh lo, nan duh lo i Chin mipi Rakhine sal ah um nan duh lo i Chinram ah Khrihfa biaknak vialte in rawk hlah seh ti nan duh ahcun na Chin ralkap kha thau nu pe ko ka ba tuk chang ka chal ti lo ti tha na ram nang man in sersiam lo i na ra kap na nang man dir kam na lo cha a hong man in dir kam na la lo ya sersiam la lo hin tluk kan dir kam bu in do tu tampian ngai hi diet tu tampian ngai hi na ra kap na thon tar lo chu kan chin ram hin kan sung lai ra khan rama chang lai ti mi kha tu zana ra tha ngai in pi pisna chim ka vandum le phon ka du mis Kannih cu mifim le cathiam zong kan si lo caah kan bia zong mipi mi tampi ca cu ngaih awk a tlak lem lo. Asinain biadik le ralṭha biadik le thil a cang te dingmi kha ralṭha tein ka aupimi le a cang cuahmahmi zong ralṭha tein ka aupi le ka phuanmi a si. Dotu tampi ka ngei, fuahtu tampi ka ngei. Kanmah Laimi chung lila ah Hakha Thantlang si lo mu seh hi chia rih ko. Hakha Thantlang chung hmanh ah The Chinland Formation ah kahdoh a um lo. Ka fua mi tampi an um thai ko. Ka khir lo. Ka pawl ka cu ka tong te la timi ka ka ka thai cia mi si. Raltha ten ka phuan peng lai, ka chim peng ko. Ka dam dam ka dam nak ding ca thlacam ra ka bawm ve ko. Mipi tampi ni thlachuan nang ka pek. Thla nang ka cam piak ka thai. Ca zong nang ka kuat. Thla ka na cam piak beng ka dir ka ma ka timi tampi nan um. Atu i meohlan kan tei hlanah Chinland Council a buainak petu hriamtlai vialte he meohlan kan tei tikah cun an hriamnam an chia lo sile ZRA zong a pu meohlan sinah kuat set ti ko lai. Chibi pawl zong atu ning tein thil an kalpi i miohlang kan tei hnu i hriamnam an chia lo sile an pu ee sinah kuat si te ko lai. Atu ah cu a mei hi tikhi uco bantuk ah a tong. Uco mei bantuk ah cunglei ah a pir ko. Nain miohlang kan tei tikah cun Chinram chungah a mei a pir ngam te dingmi ahohmanh zei bantuk hriamtlang han um la lo ka chim ngam. Chinmi ralkap CNA, Chinmi ralkap CDF kan ngaih hna. Chin mipi nan um lo maw? Kan Chinram a dam te, a dam te lai. A rak khan me me yin an ṭi. Mirang hman nih a rak ngam lo mi Chin miphun kan si lo maw? Kan pupa hna lung, lungkhong zia le ram an dawt zia khan an phil maw? Na ram nangman na dawt lo i na ram nangman na sersiam lo ahcun hohmanh nih na sersiam piak lai, an na ven piak lai lo. Kan pupa chan i atu tiang federal kan ram ah kan hmuh bal lo hi. Atu tan cu federal kan hmuh khawhnak dingah kan ralkap biatak tein kan ṭhawnter an hau. Cu ve bantukin ralbawi pawl zong nih a sining tein zei pawl rak i kalpi ve ong law chaw le va kong ah siseh tangka kong ah siseh thil dangdang kong ah a si a sining tein rak i kalpi ve ong law rak kan cawlcangpi ve ong timi zong kha chimchi ka duhmi a si ram dang lei tangka lutmi zong an hmannak te an hmang siseh Thil a vaivuanmi tete zong ka theih dawh kaw na thil information hi a thei lo ti nang ka ruat men la thil tampi ka theimi um hi. A voi khanak sale ka ka ka cip ka dai. Voi dang ah mah bantuk thil tete kan Chin ram chungah a um ṭhan i tangka vaivuan le veiphun ṭuṭak a um ṭhan ka theih ahcun A du ve hna lo. Kan Chin mipi, Chin mipi, mipi nan lawng dong hlah u kan ti bantuk in mipi nih lawng dong lo te an thlen tik put in zinglei hmanh mikuvuai lo te an thau i rian an ṭuanmi ram ca tangka an thawhmi hi sullam ngei tein hmang piak hna u sih. Ken hna usih, vengh hna usih. Tainak kan hmu rih lo hei buai bantuk i i umter hna hlah usih. Nan um ka ti lo, i umter hna hlah usih ka ti duhnak si hmailei ah. Siatlalulu balulu umphung a si lo. Atu in dothlennak in kalpi timi hi kan philh lo a hau. Ralbawi tampi zong kan nau le nih kan cawlcang nih a kan zoh peng. Kan din kan eimi thil dangdang siseh, nan tua ka tinak si lo, hmailei um ti hlah seh ka ti duhnak si. Kan nau le nih hin ka pu hin zeidah, zeitindah cawlcang, zeitindah ṭhu dir timi kan nau le nih a kan zoh peng i a kan ngiat peng. kan nau le thazang a ṭhawntertu le kan nau kan nau le thazang petu ralbawi ka si maw timi zong kha phil lo a ṭha mihrut ni mifim cawmpi a khalau le i ralṭha ngai in A dik ko tiin ka ruahmi ka phuan ko caah ka chimmi ruang i risk ka cungah lak a duhmi an um ahcun okay I'm ready for that. Thil cu a sinin tein kalpi thluamah, phuan hau thluamah. Kaa chawk ka vei ka cakhur ka tlawn ka vei ahhin ka tlong sawsaw lo, kaa chawk sawsaw lo. Cheukhat nih cun zeihmer a tuar peng, zeidah kaan rat peng an ka ti men la. A caan ah cun mihrut bantuk in kai umter caan zong a tampi a um. A caan ah cun mifim bantuk in kai umter caan zong a um.

Kan mipi thazang a ṭhawn bantukin kan ralkap hna zong kan thazang ṭhawng ve selaw kan lungrual kan lungrual ve rual ve selaw dik ning tein thil kalpi hna usih ti zong chim kan duh. Thil tampi hi ka phone ah hin a um. Lai pathlanak ka phone hi The Chinland Information rianṭuannak ka hman. Hin ka phone hi biachimnak ah ka hman. Ka chim duhmi cu mah phone hi naih in ka naih sawsawh lo. A hermi ca ka chiami a si. Kaa chungah hin thil record tampi ka ngeih. Ka kal ka vaihnak ah ka lam ah ka phi mi tampi an um. Ka kong hna caih mi tampi an um. Okay. A caan ah cun li ka chim lo piatten cu zu tama bantuk in ka um caan um. A caan ah cun a ding lo taktak mi bantuk kum cha num a caan ah cun mihrut bat tung kum cha num a caan ah cu a fim tuk mi bantuk kum cha num a caan ah cu ral ṭha te um kum cha ral ṭha tuk bantuk kum cha num a caan ah cu ral chiat tuk bantuk kum cha num zai pawl he a si kho chung kan chin ram do thlen na kun pi tlan ka si kho tung ka du oi ngal ka du Khakha mipi nih a dangdang na sia mipi le zong nih thil hi tampi theih a hau. A tangrem i zong ka doh ahcun Chinram kong cu ka si khawh tawk in chim peng le phuan kho pei kaa zuam lai ti bantuk a chim chih ka van duh i tuzang ka chimmi kha honghman Zeicahtila ka kuat dong kan sawmi le vei nan um lo. Thil sining tete hi a sining te kalh thluamah sehlaw tulio kan dirhmun hi ṭih a nung tukmi dirhmun ah kan um caah kan ralring taktak a hau i kan ṭhawn zong a hau i kan unite zong a hau i hmunkhat te rian kan ṭuanṭi i hmunkhat te kan kalṭi i ralkap kan si ah Mipi tel lo kan um kho lo timi lungthin keng hna usihlaw cun mipi kan si zawn ralkap tel lo in rian kan ram a dam kho ve lo. Kan ṭuanṭi a hau timi lungthin kan ngei bu tein kan dohthlen ah dong tein kalpi hna usih timi kha chim ka vun duhmi a si. Okay, tuzang kan ruahmi cu mai via kha sisehlaw phundang in ka bia kha rak ka lakpiak hlang law The Chinland Information a chim duhmi zeidah a si timi tu kha mifim lawngte na si ko caah rak ka ruat piak timi zong kha a dongah chim si ka vun duhmi a si. Tuzang kan ruahmi A biapi ngai ko rua ting ka ruah i nan Facebook zong ah share na tuah cio ding kan sawm hna. Okay, up here. God bless you all. See you tomorrow night on time, guys.